Hello abusuafo, ɛyɛ Modehye Afiagyemfoa Ankra bio. Uh, ɛnɛ nso no, mepɛ sɛ yɛtwetwe nkɔmmɔ kakra ɛfa kasa ho. Kasa ho. Na sɛ yɛka se kasa anaasɛ sɛnea kuro bi anaa ɔman bi kasa a, asekyerɛ ne dɛn? Sɛnea yɛkasa, sɛnea yɛkyerɛ nsɛm mu fa kyerɛ baabi a yɛfi. ntetewee a yɛwɔ ne amammerɛ a yɛwɔ wɔ saa kuro no so. Ɛno nti sɛ wofi ase sɛ kasa a wokasa fi ase sesa a, ɛsesa nneɛma bebree. Ɛsesa sɛnea w'amammerɛ a yɛahyehyɛ no ɛsesa no fa. Anuanom sɛsɛe yɛayɛ suatra kakra Wotumi hyia wo kuromni na woka wo kurom koraa kasa kyerɛ no a, wo so ɔnte efisɛ watu kwan. Nti wonte no a sɛ sɛ watu kwan no a wafa obi kasa ato wo ho so no, ɛsɛ sɛ ɛsesa wo na wobɛyɛ te sɛ saa kuromfo nkurɔfo no wɔn kasa. Meyɛ akanni, enti mede Akan de bɛyɛ mfatoho efisɛ ɛno na minim. Akan kasa ankasa, emu yɛ duru. Sɛ otwiini ka kyerɛ wo sɛ twi a, na ɛkyerɛ sɛ kasa na ɔka no twiw, efisɛ nea ɔka biara twiw. Sɛ wode Proverbs a ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu anaa Mmebusɛm toto Akan ho kasa a, wotumi hu sɛ ɛbɛyɛ sɛ nea ɔtwerɛw Proverbs no, ɔyɛ ayɛ Akanni, efisɛ kasa no nyinaa yɛ abebu kasa. Sɛ Akanni ba ka kyerɛ wo se, akataasia kata akataasia a, Yɛn maame mo mmere so no, na kasa no mu yɛ duru kɔsi sɛ, sɛ ɔpɛ yɛfrɛ wo sɛ aketeesia a, wokata wo ho sie. Wokata wo ho sie. Kasa no ankasa, ɛsan wɔ nkyerɛmu. Saa nkyerɛmu no, ɛno na wode bɔ wo bra. Ɛno na wode tutu w'anamɔn. Bɛsesei no, ɛkame ayɛ sɛ, Yɛreyera yɛn kasa. Na mpanyinfo nso se, Okuromani a onnim ne kuro mu abɛn no, sɛ kuro no mu abɛn bɔ a, egyaw no si hɔ. Efi sɛ ɔnte. Anuanom, momma yɛnsan mmra yɛn de mu. efisɛ kasa kyerɛ yɛn amammerɛ. Kasa kyerɛ yɛn su ne yɛn ban. Sɛ wɔrekasa akataasi a, na sɛ wokata wo ho si a, na anka saa kasa no yɛda so ka ama atumi yɛn mapa wɔ yɛn kurom a. Nkɛnyɛ ne sɛ nnɛ akataasi atumi yi ne ho nyinara na aka biribi ketewaa bi na ɔde nam. o sɛ ɔbɔ life ɛnyɛ life ɛfiri sɛ yɛn nkasa na nkasa a ɛsɛ sɛ yɛka ɛma yɛkora yɛn ho ɛma yɛn ani da yɛn ho so na yɛhu baabi a yɛfi no yɛn werɛ afi sɛ sɛ yɛka borɔfo te sɛ wohyia Ghana ni ba a ɔnka ne kurom kasa biom sɛ yɛ nkran sɛ yɛ korɔbɔ sɛ yɛ fante sɛ yɛ kuapem asante Ayigbe, Dagare, Akyem, Brong, yɛn werɛ afi yɛreka Borɔfo ama yɛafa, ɛsiane sɛ yɛafa Aborɔfo kasa ato yɛn ho so nti no, wɔn ne yɛn na yɛyɛ. Saa ɛkwan yi a yɛretwa bɛyɛ nansa anaa nannan yi a yɛde kyerɛkyerɛ kasa mu yi, yɛbɛhu sɛ, sɛ yɛka yɛn kasa a, yɛn ankasa koraa no bɔ yɛn ho ban wɔ nneɛma bebree mu. Anuanom, momma yɛn nsa nkɔ yɛn dim na yɛnsua yɛn dim, efisɛ tete wɔ bi ka, tete wɔ bi kyerɛ. Hyia me bio na yɛntua yɛn kasa series no so. Eyi yɛ mo dɔfo pa, efi agyinfo a ankra. Yɛbɛkasa.